Den Invité vun der Redaktioun. Beim Fränz Aulner ass et haut de Moien de Chefredakter vum Wort. Dat ass de Roland Arens. Gudde Moien, Här Arens. Gudde Moien.
Den 23 Mäerz 1848 koum fir d'éischt Kéier d'Lëtzebuerger Wort eraus, mat op der Une, deemools eng Kolonn uewe lénks, eng Proklamatioun vun der Regierung vum deemolege President vum Conseil, den Théodore de la Fontaine. ënnert der Autoritéit vum hollännesche Kinnek, et war nach de Wilhelm den Zweeten, ech hoffen, ech mache keng geschichtlech Feeler hei, ech liese just den éischten Deel vir, Luxemburger, wir verkündigen euch mit Freude, dass eure rechtmäßigen Wünsche werden befriedigt werden, schon hat unser Monarch die Freiheit der Presse verordnet. Dat ass flott, Roland Arens. Ass d'Press fräi haut? Jo, dat kënnt drop u wéi een Fräiheet definéiert. Mee fir op dee Moment do zréckzekommen, 1848, ech fannen dat immens spannend och fir sech déi Zäit do nach eng Kéier virun Aen ze féieren. Dee Moment do muss ee bedenken, déi Proklamatioun do déi ass vum 20 Mäerz an dräi Deeg drop ass d'Lëtzebuerger Wurschtelstéischt erauskomm. Do ware jo Leit déi hu sech eppes dobei geduecht, déi waren voller Enthusiasmus, déi wollten Journalismus maachen an déi hunn do hir nei Fräiheet hunn se am Fong do och direkt ëmgesat. An dat fannen ech eng ganz e ganz spannenden historesche Moment, mee et ass och e Beispill fir eis haut. Ech mengen mir kënnen vill vun deenen vun deene Leit vun deemools léieren, hir hir Visioun déi se haten. Ech mengen wann een déi éischt Ausgab vum Wort do kuckt, do steet de sougenannten Aacht-Punkte-Programm dran an do geet ënner anerem Rieds, wéi se do soen, die Wahrheit für alle zu reden. Dat heescht, et ass deemools schonn drëm gaang, fir gudde Journalismus ze maachen. An dat bleift de Slogan haut nach, fir Wahrheit und Recht. An Dir sot. D'Press ass fräi zu Lëtzebuerg. D'Lëtzebuerger Wort kritt wéi déi meescht aner Zeitungen hei am Land finanziell Hëllef vum Staat, déi sougenannt Pressehëllef. Rtl wéi och de Radio 10,7 kréien Hëllef ënner anere Formen, mee si hunn net d'geschriwwe Press. Dat bedeit jo awer net, datt d'Regierung eis seet, wat mir däerfen oder net däerfe soen. Dat däerf d'Regierung jo net. Nee, natierlech net. Dat ass evident. Enfin, fir eis ass et evident. Mir wëssen, mir hunn an der Pandemie hu mer gesinn, datt, Vill Leit, dass mer vill kritiséiert gi sinn, net mir als Wort, mee insgesamt als Medien, dass gesot ginn, jo Dir Press, Dir schreift jo nëmmen dat, wat d'Regierung seet. Dat ass évidemment falsch, kloer, mee trotzdem muss mer eis als Professioun, als Journalisten, als Medien och selwer a Fro stellen an erfroen, Hu mer dat Alles richteg gemaach während der Pandemie, waren mer kritesch genuch? Ech denken, dass mer eis Aarbecht in globo net esou schlecht gemaach hunn, mee ech mengen, et muss een déi Zäit och elo nach eng Kéier opschaffen, einfach well ech mengen, dass mer déi, dat Vertrauen, dat vläicht bei verschiddene Leit verluer gaangen ass, dass mer dat erëm musse probéieren och erëmzegewannen als Medien. Also verschidde Saache goufe wuel kritesch hannerfrot, sou just zum Beispill de Couvre-feu, dee war ganz ferm kritiséiert ginn. Mä d'Journaliste musse jo Informatioune vérifiéieren a kënnen net einfach wëll Saache behaapten, Leit beschëllegen. Dat ass et schonn ëmmer ginn. Fréier huet een dat méi am Café gemaach, elo op de soziale Réseauen. Mir kënnen net einfach elo, also ech muss elo oppassen, wat ech soen, ech kann net einfach bemol ee beschëllegen hei. Nee, dat ass absolut richtig. Ech mengen, mir hunn eng Deontologie als Journalisten. An dat ass och extrem wichtig, dass mer de Leit erklären, wéi Journaliste schaffen. Dat heescht, mir Mir selektéieren Informatiounen, mir gewiichten se, mir kommentéieren se och natierlech, selbstverständlech, well mer och eng Meenung hunn zu de Saachen. Dat sinn alles Methoden, déi an enger Redaktioun benotzt ginn, fir eng méiglechst propper Informatioun och de Leit ze ginn. De Carl Bernstein, deen huet emol gesot, Mir sichen als Journalisten the best obtainable version of the truth, also mir wëllen esou no wéi méiglech un d'Wourecht erukommen. Dat schléisst natierlech net aus, dass mer och emol heiansdo dernieft leien. Da korrigéiere mer dat. Och dat gehéiert zu de Methode vu Journalisten. An ech mengen, et wär wichteg, wann eis Lieser, Är Nolauschterer sech dat och erëm eng Kéier giffe fir bewosst sinn, dass dat wierklech eng Aarbecht ass, déi wichteg ass. An déi och hire Wäert huet. Jo, also e Journalist soll jo fir den Intérêt public schaffen, oder wéi Der sot, probéieren d'Wourecht ze fannen. Dat ass jo bei, wann eppes Faktuelles geschitt, e Fliger fält erof, dat ass e Fakt, wann een, do, do muss ee kënnen d'Saache richteg soen. Duerno bei anere Sujeten, do ass et eebe vläicht net ëmmer esou schwaarz a wäiss eeben. An, bon, zu Lëtzebuerg gouf et jo dann ëmmer déi Traditioun vun der Parteipresse eeben, alles wat da politesch ass, d'Tageblatt, d'Sted, d'Demogebeal oder deene lénke Parteien, méi no de Journal, d'ADP, d'Lëtzebuerger Wort, dat huet bis den Abrëll, 2020 dem Bistum gehéiert, der kathoulescher Kierch. D'inhaltlech Ausriichtung war ëmmer rietskonservativ, och csv no, bis op déi Joren no 2013, wéi csv fir d'éischte Kéier an 30 Joer net méi an der Regierung war. Do gouf de Jean-Lou Siweck Chefredakter an ënnert him war d'Wort dann duerchaus kritesch, net just mat der Regierung, also mat Net-CSV-Parteien, mee och mat der csv, zum Beispill wat de Referende, wat d'Referenden ugaang ass. Ugaang ass, do hu se eng aner Positioun geholl beim Wort. Dat ass jo eigentlech normal, mee dat ass dem Wort dunn awer iergdwann genuch ginn, Här Ahrens, well dunn ass de Jean-Lou Siweck gefrot ginn, fir d'Wort ze verloossen, no Diskussioune mam Verwaltungsrot, deen deemools presidéiert war vum Luc Frieden, haut Spëtzekandidat vun der csv. Also déi Proximitéit zu de Parteien, déi ass bekannt an der Zäit, déi ass et ginn, dat ass net ofzestreiden. Ech menge wann een den Magasinn duerchbliedert, dee mer haut erausginn hunn fir déi 175 Joer. Do si verschidde Couverturë vum Wort dran, pardon, vum Wort dran. Do steet ganz grouss drop, Wielt csv zum Beispill. Dat wär haut ondenkbar, fir nach esou eppes ze maachen. Ech mengen déi. Déi Ouverture, déi mer haut kennen vun de Medie vum Wort och, déi huet schonn relativ fréi ugesat, scho virun 2013, dat muss ee ganz kloer soen. Ech mengen, schonn an de siwwenzeger Joren deemools ass probéiert gi vun der Wort-Redaktioun, sech och eng gewëssen Distanz zur csv beispillsweis och unzëeegnen. Ech mengen, deemools ass en CSV-Profil gemaach ginn an der Zeitung, fir eben do kloerzestellen, dass déi Inhalter vun der Partei eng Saach sinn an déi vun der Redaktioun eng aner Saach. Richtig bleift, dass déi Ouverture, déi ëm 2000, no 2000 u sech ugefaangen huet, an déi ass och, déi geet haut nach virun. Ech mengen, déi Ligne éditoriale, déi mir haut hunn, déi ass effektiv ënnert mengem Virgänger, dem Jean-Louis Siweck, 2015 geschriwwen ginn. eben och en vue vun enger méi grousser Ouverture vun der Zeitung an eben och eng Distanz zu de politesche Parteien. Mee firwat koum et dann zu deene groussen Divergenzen? Well eng Rei Journaliste sinn och dunn gaangen oder hunn d'Wort vu selwe verlooss. Ee vun hinnen ass de Christoph Bumb, dee Reporter LU gegrënnt huet. Hien huet 2017 an engem Artikel geschriwwen, datt de Luc Frieden gesot huet, Journalisten dürfen schreiben, was sie wollen, aber nur im Rahmen der vom Verwaltungsrat festgelegt wurde. Här Arens, dat kléngt jo awer net no Fräiheet dann. Bah, ech mengen, dat wat fir mech bindend ass als Chefredakter, dat ass déi Ligne éditoriale, déi mir hunn. Ech mengen, an un déi halen ech mech an dat ass meng Aufgab, fir déi och, fir déi och ëmzesetzen. Dofir gesinn ech do elo, wat mech ubelaangt, keng Schwierigkeeten. A mir kënnen haut als Redaktioun ganz fräi schaffen. Ech wëll dorunner erënneren, dass eisen neien Aktionär Mediahouse an der Belsch ganz, ganz grouse Wäert drop leet, op Qualitéitsjournalismus a virun allem Independent journalism. Dat heescht, Dir kënnt Finanzplaz kritiséieren, Dir kënnt csv. Dat war eeben ënnert dem Luc Frieden, dem virleschte President vum Verwaltungsrot vu Saint-Paul, dat war eeben dann ze wäit gaang. Dat ass, dat ass da lo net méi de Fall, sot Dir, Hären. Dat ass, aus menger Siicht ass dat net de Fall. Ech ka lo net fir déi Zäit schwätzen, well ech do bei deene Gespréicher net derbäi war. Ech kann elo just fir meng, fir meng Säit schwätzen. Ech sinn elo 35 Joer am, am Wort. Ech hunn dat ëmmer esou gehal, da wann de Betrib mech gefrot huet, eppes ze maachen, da man ech dat. An dat ass och hei geschitt. Ech sinn do gefrot ginn, fir Chefredakter ze ginn, iwwerenz zesumme mat zwee Kolleegen, de Claude Feiereisen an de Marc Lammers deemools. An dat hunn ech gemaach an ech maachen dat mat Devouement, wéi ech all meng aner Aufgabe virdrun och erfëllt hunn. Roland Arens, Lëtzebuerger Wort feiert wéi gesot 175 Joer haut d'Woch. Dat ass och Kontakt do, Radio Latina, Virgül, Lux, Times, Télécran, ech vergiesse bestëmmt eppes. D'Medien hei am Land mussen net just probéiere méisproocheg ze sinn, fir d'Populatioun ze erreechen, se mussen och séier sinn, online sinn, inter Internet, op den digitale Plattformen. Déi Transitioun war an ass net einfach. Beim Lëtzebuerger Wort, do ass et d'Imprimerie. iwwer d'Joren ëmmer méi ofgebaut ginn, d'lescht Joer zougemaach ginn, den Radio DNR 2014 schonn ofgeschalt, ëmmer nees gi Journalisten entlooss. Geet et nach weider Richtung esou Restrukturatiounen? Ech erënneren nach un de Sozialplang 2020, no der Iwwernam duerch Mediahuis, 80 Leit hunn du misse goen. Ass dat elo alles gereegelt, oder? Also wann een déi lescht 20 Joer, soe ech mol enker, zeréckkuckt, da sinn am Fong déi 20 Joer, dat ass eng Eng Phas vun der Restrukturatioun kann ee soen. Ech mengen ëm d'Joer 2000 ass bei Saint-Paul nach grouss investéiert ginn, ënner anerem och an d'Imprimerie. Dono ass effektiv vill restrukturéiert ginn, et sinn Aarbechtsplazen ofgebaut ginn. A well ech dat selwer och elo eng Kéier matgemaach hu virun zwee Joer, dat ass e Sozialplang maachen, respektiv wann een zur Decisioun kënnt als Betrib, dat muss Gemaach ginn, fir de Betrib z'erhalen. Dat ass net flott a mir hunn effektiv och an der Redaktioun vill gutt Kolleege verluer, éischtens emol, awer och vill Substanz verluer. An ech mengen, dat ass eppes, wou mer elo déi lescht zwee Joer vill dru geschafft hunn, vill Energie dran investéiert hunn, fir déi Substanz, déi journalistesch Substanz, fir déi erëm zréck ze kréien. An dat huet eigentlech derzou gefouert, dass mer haut eng Redaktioun hunn, déi vill méi jonk ass an déi och, mengen ech, de Mindset huet vun der digitaler Transformatioun. An dat ass extrem wichteg hautdesdaags. War dat net och e Problem vun den Aarbechtsconditiounen? Waren déi dann ze gutt virdrun? Oder well déi Leit, déi entlooss gi sinn, duerno sinn nei Leit agestallt ginn? Also normalerweis, wann een Leit entléisst an neier hëlt, dann ass et fir eben. Suen ze spueren oder esou? Jo, do sinn och, ech mengen, dat ass ganz kloer, datt do och Suen hu misste gespuert ginn. Mee souwäit ech dat kann aschätzen, kann ech soen, mengen ech, datt et dem Betrib haut wierklech gutt geet. Mir stinn eis gutt do, net nëmme finanziell, mee ech mengen och vun der Aarbechtskraaft hir. Mir hunn eng Ekipp an der Redaktioun, déi ass devouéiert, déi huet Expertise. Et si Jonker do, déi mir forméieren. Mir stelle weider an. Mir hunn, wéi gesot, wéi ech grad gesot hunn, déi lescht zwee Joer vill Leit gesicht. Mir sichen der nach wie vor, well ech einfach der Meenung sinn, dass mer als Medien, als Lëtzebuerger Wort, mee och fir aner Medien, mir brauchen einfach gutt Journalisten. An ech muss soen, an deem Kader bedauern ech e bësschen, dass et zu Lëtzebuerg keng